Marija kienet tgħix f'Nazaret, belt żgħira tal-Galilija. Fil-ħajja tagħha ta' kuljum ma kienet tidher li kellha jew tagħmel xejn speċjali aktar mit-tfajliet l-oħra. Kienet tgħin fix-xogħol tad-dar, tuħsib tixtri u tmur iġġib l-ilma mill-għajn li kien hemm fil-qrib. Kellha għarus li kien jismu Ġużeppi bin Ġakob, li kien ġuvni bil-għaqal minn nisel tas-Sultan David. Ġużeppi ma kienx iżazuħ sinjur, kien jaqla l-ħobs ta' kuljum mix-xogħol ta' jdejh. Kull nar ta' sibt, Marija kienet imdorrija tmur is-sinagoga kif kienet imdorrija tagħmel Sa minn ċkunitha. Fis-sinagoga kienet tisma' jinqara il-wedid li Alla kien għamel lil Abram u lil missirijieta. Kienet tisma' ħafna dwar il-wedid li Alla kellu jagħżel mara li minna kellu jitwielet li ben ta' Alla. Dan kien jimlija b'tama kbira u bħal nies tajbin u ġusti kienet titlob il-ħerqa biex il-Mulej jibgħat L-Messija mwiet. Jum wieħed Marija kella dera speċjali. Alla bat l-anġu Gabriel li daħal għandha u qalilha Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. I, tħawdet ħafna dan il-klim u bdiet taħseb bejna u bejn ruħa se tqatt fisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha, La tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U jkun kbir u jissejjaħ bin il-oli. Marija tħawdet u ma setgħetx tifhem kif dan qatt jista' jkun. L-Anġlu Gabriel imbagħad spjegana li dan kien ser jiġri bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu. U għalhekk, it-tarbija li kien ser ikollha kellha tkun li ben ta' Alla. Kif fehmet sewwa xrid minn Alla, Marija wieġbet bla tlaqliq u qalet, Ara, jiena il-qaddejja tal-Mulej, Se jkun minni skont kelmtek. L-anġlu, dakinhar, qal lil Marija li l-qariba tagħha Eliżabetta kien ser ikollha iben ukoll. Marija kienet taf li Eliżabetta, billi kienet xi ftit anzjana, kellha bżonn lil min jgħinha. Għalhekk, Marija, għalkemm magħżula minn Alla biex issir omm ibnu, saret qaddejja, marret tgħin lil Eliżabetta bżonnijiet tagħha. Baqgħet hemm tgħin lil Eliżabetta u Żakkarija sakemm twieled it-tifel tagħhom li semmew Ġwanni. Ftit xhur wara, Marija wkoll weldet it-tarbija. It-tarbija ta' Marija twildet f'Betlem tal-Ludija, twildet ġo tal-annimali għalkemm Kemm Marija kif ukoll Ġużeppi xtaqu li t-twelid tal-Iben ta' Alla isir f'post isbaħ u aħjar. Snin wara, Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù issa ta' 12 sena fit-Tempju ta' Ġerusalem biex jiċċelebraw il-festa tal-Għid. Kif kienu niżli lura id-dar, Ġużeppi u Marija indunaw li Ġesu ma kienx magħhom. Marru lura jfittxuh. Sabuh fit-tempju u meta Marija staqsitu għaliex għamel hekk wieġeb, għaliex qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li juża missieri? Fil-qalb ta' Marija baqa' jinstema' dan il-kliem li kien għalilha bina. Beqgħet tost tiftakar ukoll dak li għamel bina Ġesu dakinhar tat-tieġ ġewwa Kana. Lil koppja kien naqashom l-inbid. Hi marret tgħidlu u hu, għall-kelma tagħha, biddel l-ilma fi nbid l-aktar tajjeb li ħadd qatt qabel ma daq bħalu. Snin wara, meta Ġesù kien ġa beda l-ministeru tiegħu, Marija u qraba oħra tiegħu darba fiċċew li jkellmuh. Xi ħadd li jinduna bihom qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk. Imma Ġesu wieġeb u qal, Min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad mettid lejn id-dixxipli tiegħu u qal, Dawn ara huma ommi u ħuti, għax kull min jagħmel irrida ta' missieri li hu fis-smewwiet dak huwa ħija u waħti u ommi. Fil-fatt, Marija Hija laqwa mudell għalina lkoll li rridu nkunu veri dixxipli ta' Ġesù. Marija kellha xewqa kbira li tagħmel dak biss li jogħġob lil Alla. Marija dejjem għamlet dak li ried minn Alla bil-qalb kollha. U wkoll meta dan kien jeħtieġ li hija tgħaddi minn batija kbira bħalma ġara meta bina li tant ħabbet ġie maqtul fuq is-salib. Bit-tbatija kbira, Marija, tal-li dejjem għamlet dak li rrit minna Alla, meta mietet, ġiet imtella s-sema għal tara l-Missier li jista' kollox, u ħdejn minha Ġesu.